Kejn, kif int? X'messaġġ għadditilna Sabrina? Ekku, ekku, ekku.
U inti intom tiltaqgħu magħhom ukoll iva, dawn. Iva, il-volontarjat li persuna tejn mingħajr il-xewqa li taqla lura hija xi ħaġa imprezzabbli. il-volontarjat dejjem jiswa fis-soċjetà Maltija. Ekku, ekku.
Però ħammorru ftit anki għal eh, l-opr eh, responsabbli u il-fondazzjoni tagħkom naturalment eh, il-ġimma 15 ilu għamilna introduzzjoni iżjed minn kollox, pero meta wieħed biex l-vizzjat ma jirikorrix għall-lop. X'hemm x'wieħed jista' jagħmel speċjalment meta jkollok lil membri tal-familja jafu bil-problema u ma jkunux jistgħu jsibu irkab dwar sitwazzjoni li jkunu għaddejjin minnha. Iva, Li ġib ħafna riperkussjonijiet. Ekku, ekku, nsellimlek Angela u nsellem lit-telespettaturi kollha. Iva, il-logħob tal-azzard jew inkella gambling jieħu l-forma jidħol fis-seħħ permezz ta' erba', nħobb insemmihom jien erba' elementi neċessarji li huma deċiżjoni biex persuna tilgħab, Trid tagħmel għażla, tieħu d-deċiżjoni biex twettaq l-attività, biex twettaq il-prattika. Barra mid-deċiżjoni hemm il-logħba per se, il-prattika tal-logħob tal-azzard, hemm eh, barra minn hekk hemm il-ħin. Jekk persuna ma jirriservax ħin għall-logħob tal-azzard, eh, dan ikun ineżistenti u xek, u barra l-ħin hemm il-flus. Jiġifieri biex inti tilgħab il-logħob tal-azzard trid tirriskja flusek. Issa, barra minn dawk l-erba' elementi li huma neċessarji biex il-logħob tal-azzard jidħol fis-seħħ, jiena nħobb nagħti daqsxejn pointers biex l-ivvizzjat joqgħod attent. Meta l-ivvizzjat iħoss il-kilba, il-famuża kilba tant b'saħħitha. U probabbli hu qas ikun jaf li tkun il-kilba li qiegħda tegħlbu biex ikompli għaddej anki bil-logħob. Iva, meta l-persuna jħoss dik il-kilba, il-Fondazzjoni tħeġġeġ biex l-ivvizzjat iħares oltre. Jiġifieri jibda jaħseb fuq xi ħaġa kompletament differenti. Proset, proset, jekk ikun hemm bżonn f'dak il-mument tant sensittiv jista' iċempel lill-persuni qrib tiegħu biex jikkomunika dak il-mument. Barra milli jċempel jaħseb fuq alternattivi oħrajn li kif qed tgħid tajjeb ħafna inti Angela, importanti immens fejn jidħlu flus. Tajjeb li l-ivvizzjat ma jkollux kontroll assolut tal-finanzi tal-familja.
Għax hemmhekk ikollok rovina, mhux tal-persuna li vvizzjata biss, imma sfortunatament anki tan-nies ta' madwar li jkunu qed jiddependu proprju anki minn dak il-budget. Ekku li tajjeb li ngħidu li mhux il-persuna vvizzjata biss ikun qed ibati imma anke l-persuni tal-madwar. Il-ħin Tajjeb li l-ivvizzjat iħares lejn il-ħin mhux bħala ħin li huwa jattwa l-logħob tal-azzard imma ifittex alternattivi. Iqatta' l-ħin tiegħu fuq attivitajiet oltre mil-logħob tal-azzard. Dawn huma kollha punti sottili importanti li l-ivvizzjat tajjeb li jżomm f'moħħu. Jiġifieri semmejna d-deċiżjoni, semmejna l-flus, semmejna l-ħin u semmejna l-logħba, il-prattika. Tajjeb li l-ivvizzjat jaħdem miegħu nnifsu intrinsikament kif ngħidu biex iħares oltre f'dak il-mument sensittiv ma jaqax għat-tentazzjoni. Meta qed ngħidu jaħdem fuqu nnifsu? Kultant sfortunatament ikollok is-sense of denial, jiġifieri l-ivvizzjat lanqas lanqas jaċċetta illi għandu problema. Hekk hu, hekk hu, dik hija problema minnha nfisha. Jiġifieri jiena dejjem nirrepeti, inħobb, insostni li meta persuna tirrealizza li għandha problema u tirrealizza li għandha bżonn l-għajnuna dawk huma l-aktar żewġ passi importanti li l-ivvizzjat jista' jagħmel. Jiena dejjem inwassal il-messaġġ li m'hemm l-ebda mistħija, m'hemm l-ebda taboo u l-għajnuna teżisti. Jiġifieri l-aktar pass diffiċli huwa l-ewwel pass, l-ewwel żewġ passi. Imbagħad minn hemmhekk m'iniex ngħid li l-perkors għall-irkupru mhuwiex. mhux faċli, jiġifieri m'iniex ngħaddi dak il-messaġġ. Ejja ngħidu. Imma l-ewwel żewġ passi huma importantissimi. Ejja ngħidu li fil-ħajja, fil-ħajja xejn mhu faċli. Meta inti ssib sitwazzjoni daqsxejn diffiċli, anki jekk tkun l-iżgħar ħaġa, hija diffiċli, allura mhijiex faċli. Ekku, ekku, ekku.
Barra minn hekk semmejna tajjeb ħafna l-alternattivi. Jekk l-ivvizzjat. Tista' tagħti ftit eżempji anki għall-benefiċċju tat-telespettaturi tagħna? Jiena nemmen li anki bħalissa jkunu qegħdin isegwuna telespettaturi tagħna li b'xi mod jew ieħor ikunu jafu lil xi ħadd jew viċin tagħhom jew forsi mhux daqshekk viċin imma kif nistgħu niggwidawhom dawn in-nies biex forsi joħorġu minn dan il-vizzju u jsibu alternattiva oħra biex ikunu jistgħu jiżvugaw fil-ħajja? Iva, l-alternattivi huma varji u huma importanti immens. Jekk l-ivvizzjat iħares lejn il-logħob tal-azzard bħala attività li tipprovdilu adrenalina, pereżempju, tajjeb li jfittex alternattivi fiżiċi u sportivi. li ukoll jipprovdu ċertu adrenalina. U jtuk ħafna iżjed. Jiġifieri jkun hemm bilanċ, Angela. Tista' takkwista ħafna iżjed meta persuna tiżvoga proprju anki f'dawn l-affarijiet. Ekku, ekku, jekk l-ivvizzjat għal darb'oħra jħares lejn il-logħob tal-azzard mhux biss bħala adrenalina imma bħala aljenazzjoni, aljenazzjoni mill-problemi, hemmhekk tajjeb li flok jirrikorri għal-logħob tal-azzard jirrikorri għal għajnuna professjonali. Barra minn hekk, jekk il-persuna ssib, iħares lejn il-logħob tal-azzard bħala attività li tipprovdielu s-soċjal, iħares bħala attività li ssaħħaħlu l-ħajja soċjali tiegħu, tajjeb li l-persuna minflok, tirrikorri għal-logħob tal-azzard, tirrikorri għal attivitajiet soċjali, pereżempju. Bħalma smajna qalet tajjeb ħafna dik il-mara l-volontarjat. Il-volontarjat.
U wara x'sodisfazzjon anke l-mod ta' kif bdiet tkellimna, tidher li kemm hi kuntenta bil-ħajja tagħha. Iva, iva, iva.
Dawn huma kollha alternattivi, l-alternattivi kulturali, l-arti, l-mużika, Dan huwa kollu talent li li jista' jservi bħala alternattiva għal vizzju. Qed jidher in-numru wieħed seba' seba' seba'. Hemmhekk dak huwa numru li jista' jgħin ħafna anki lill-familjari tal-persuni vvizzjati. Żommuh dak in-numru tat-telefon ħalli kemm jista' jkun Anki tkunu tafu b'xi ħadd li għandu bżonn l-għajnuna. Iva.
Jistgħu jsalvaw ħajja. Eħe, il-wieħed seba' seba' seba' il-linja ta' għajnuna nazzjonali li tipprovdi l-fondazzjoni l responsabbli inħeġġu permezz tagħha biex kull min iħossu li l-lob tal-azzard eċċessiv Il-logħob tal-azzard eċċessiv qed jikkontrollalu ħajtu u hu qed jitfgħu bħala prijorità assoluta fuq il-familja, fuq it-tfal, fuq il-ħajja soċjali, fuq il-ħajja professjonali, inħeġġeġ biex dik il-persuna ċċempel fuq il-linja ta' għajnuna nazzjonali tagħna 1777 u issemmagħlna l-karba tagħha. U aħna, permezz tal-istaff professjonali tagħna, noffru s-sapport tant meħtieġ. Hekk kont se ngħid jiena, hemmhekk hemm nies professjonisti li jkunu jistgħu jiggwidawkom u ibqgħu ċerti li t-telefonata tagħkom se tibqa' magħluqa proprju anki ma' dawn in-nies professjonisti, però l-bżonn ikun qiegħed hemm. u allura se joħorġu idejhom biex itukom din l-għajnuna. Il-kunfidenzjalità hija assoluta u min jiddejjaq saħansitra jċempel, jidħol fuq il-websajt tagħna www.rgf.org.mt u juża s-servizz taċ-chatting. Jiena taf xi xtaqt, għax aħna dejjem insemmu l-Fondazzjoni Logħob Responsabbli, insemmuha ħafna u we try to hammer it home. X'tgħidilna dwar dan? Ir-responsabbiltà hija ċ-ċavetta għall-ħajja tagħna. In ġenerali, jekk persuna ma tkunx responsabbli f'dak kollu li tagħmel tkun qed tiftaħ bil-mod il-mod it-tieqa għal problemi. Speċjalment fejn jidħol il-logħob tal-azzard. Eċċessiv, għaliex ma rridux inqarrqu bin-nies u ngħidu li l-logħob tal-azzard huwa ħażin biss. Jiġifieri jekk persuna timxi taħt il-linja ta' kontroll. B'mod responsabbli, kemm ta' ħin u kemm ta' flus ma fiha xejn ħażin. Jekk il-persuna taqbeż il-limitu u taqa' fin-nasba tal-irresponsabilità, hemmhekk jibdew jinfetħu bil-mod dawk it-twieqi tal-problemi. Ekku.
Mela, fakkarna n-numru tat-telefon huwa free phone jekk intom tixtiequ li tagħmlu kuntatt anki mal-Fondazzjoni. Tistgħu iċċemplu wieħed seba' seba' seba' u naturalment hemm anki mezzi oħra kif tistgħu tagħmlu kuntatt magħhom. Allura il-medja soċjali u naturalment ehm, daw se jkunu qegħdin hemmhekk għalikom. Kejn, grazzi aħna niltaqgħu bħal 15 jekk Alla jrid ħalli nkomplu nwasslu u ntambru lit-telespettaturi tagħna illi jekk tfittex se ssib l-għajnuna.
Grazzi.
Grazzi. Ħa nikkonkludu il-programm.